السلام علیکم ناظرین پروگرام بیٹھک دے نال تہاڈا میزبان غزل فرب بات حاضر اج دی بیٹھک دے وچ جڑے مہاندرے مہمان میرے نال شریک گفتگو ہوسن انہاں دے وچ سائیں شمی معرف قریشی صاحب سائیں رفت صاحب عبداللطیف بھٹی صاحب تے سئیں مظفر بخاری صاحب ناظرین اساں پہلے بھی انہاں دوستاں نال بیٹھک کیتی ہے سرائیکی شاعری اور سرائیکی ادب دی اجوکے سرائیکی ادب دی اثر پذیری تے اج اساں کیوں نہ شمیم صاحب گال کروں ادب تے سیاست دا جڑا آپس دے وچ سمبند ہے گانڈھا ہے او اڄوکے ادب دا خاص طور تے ماضی وچ تاں یقینا رہ ڳیا ہوسی دنیا دے وچ مثالاں وی موجود ہن سارے اڄوکے سرائیکی ادب دا ساری وسوں دی یا ساری اپݨی سیاست جیڑھی ہے اوندے نال کتنا گھانڈا ہے کتنا جوڑ ہے کیا خیال ہے؟ سائیں بالکل بڑی سوہݨی ٹور ٹوری ہے تساں ادب اور سیاست میں سمجھداں ݙوہیں سماجی عمل ہن۔ صحیح۔ اور سماج دے وچوں جیڑھیاں شیاں نکلدن او یقینا ہک ٻئے دے نال جڑیاں ہوندن۔ صحیح۔ اساں مطلب اے اڄ دی ڳالھ اگر ہک شعر کنوں شروع کر ݙوں۔ صحیح۔
تاں میݙے خیال اچ زیادہ سوکھا تھی ویسی کہ اڄ دا ساݙا سرائیکی لکھݨ آلا، سرائیکی ادیب، سرائیکی دانشور اور خاص طور تے ساݙا شاعر جیڑھا اے او کیویں انہاں ݙوہاں شئیں کوں میں سمجھداں کہ کیویں جڑیندا پئے۔ اے ݙوہیں عوامل جیڑھے سماجی عوامل ہن انہاں کوں کیویں جوڑ کے ݙیسا پئے۔ شہر دے ٻاہروں چھاوݨی کیویں مناؤں ساوݨی۔ اے کوئی ہک بیت نی میں سمجھداں کوئی ہک شعر نی۔ اے ہک رویہ ہے۔ اڄ دے سرے جدید سرائیکی شاعر دا کہ جیڑھا کتھائیں لوکیں دے حقوق دا ناں سیاست ہے، لوگاں دے حقوق دی بازیابی دا ناں سیاست ہے، کہیں خطے دی آزادی دا ناں سیاست ہے، کہیں خطے دے وچ جمہوری عمل دے جاری اور ساری رہݨ دا ناں جیڑھا ہے او سیاست ہے تاں میں سمجھداں اوں کنوں پوری طرح آگاہ ہے۔ اساں ایکوں رل کے ڈیتے ہیں اور اج دے جدید سرائیکی ادب دے وچ ہک نہیں سارے بے شمار شاعر ایسے ہیں اور میں سمجھدا ہاں کہ پاکستان دی وڈی زبان ہوون دے ناطے پاکستان دے ہک میں گروئنگ نیشنلزم دی ٹرم استعمال کرساں کہ ایہلے پاکستان دے وچ سب تو وڈا نیشنلزم جڑا ساکوں سامنے نظر آندا پے اور ودا نیشنلزم ہے جیڑھا اپݨے خطے نال اپݨی تاریخ نال جڑیا ہے او سرائیکی نیشنلزم ہے اور جیڑھا میں سمجھداں پیداوار ہی ساݙی جدید سرائیکی ادب دی ہے اور خاص طور تے جدید سرائیکی شاعری دی ہے اور ایندے وچ ساݙے کول ڈھیر سارے شاعر کھڑن جنہاں نے میں سمجھداں کہ سٹھ دے ݙہاکے توں رکھ کے ہݨ تک ݙٹھے اپݨے خطے دے سیاسی عمل کوں اور اوں سیاسی عمل کوں وجود اچ گھن ہن اور میں سمجھداں کہ سرائیکی قومیت دا جڑا ہک میں سمجھداں حب الوطنی دا جذبہ ہے قوم پرستی دا جذبہ جڑا ہے او خالص اور خالص میں سمجھداں ساڈی جدید سرائیکی شاعری دی پیداوار ہے اوندے اچ جڑا بہوں پہلا ناں اساں کوں نظر آندے او شاہ تونسوی دا ہے۔ ارشاد توسوی دی نظم اساں ݙیندے پئے ہیں۔ اوندے بعد میں سمجھداں کہ اتنا ہی وݙا ناں رفعت عباس سئیں دا ہے اور اوندے نال اشو لال سرکار کھڑن اور ایویں عاشق بزدار تاں ہک وݙا ناں ہے جیڑھا میں سمجھداں کہ اگر اڄ دے سرائیکی آرٹ اور سرائیکی سیاست کوں جوڑ کے ݙیکھݨ آلا اگر کوئی ہک ناں ہے تاں میں سمجھداں اوندے اچ عاشق بزدار سئیں دا ناں پہلی صف اچ آندے اور ایویں ڈھیر سارے ٻئے شعرا جیڑھے ایں عمل دا حصہ بنڑن میں سمجھدا انہاں سرائیکی ادب دے وچوں سیاست کوں بہوں جیڑھا سمبندھ دی گالھ اساں کرنے پئے ہیں جیڑھے رشتے دی اساں گالھ کرنے پئے ہیں تو ایک بڑا گہرا رشتہ بنڑدے ایکو اساں رل کے ڈیدھے اچھا بہوں سونی گالھ کیتی ہے شمیم صاحب نے رفعت صاحب کہ ادب تے سیاست دا جیڑھا گانڈا ہے بلکہ اجوکے دا وی اوندے وچ سارا شاعر جیڑا ہے اوں اکھ نی بند کیتی اوں اپنے دھرتی دا ڈکھ وی لکھے اپنی دھرتی نال تھیوݨ والا زلالہ اوکوں وی لکھے تھے اپنی تاریخ کو وی ولدا نواں کیتے تھی کیا میکوں اتھیں ہک بھی سارے ملک دے اتے اساں سٹھ سٹھ تو گال کیتی ہے سٹھ وچ وی غالبا مارشاء اللہ پاکستان دے اتے ٹھیک ہے نا سی اوں ویلے وی میرے خیال اچ سیاست بین ہئی۔ کیا اوں ویلے دا جیڑھا آمر ہا یا اج دا جیویں آکھوں ہن تک اے سلسلہ رہ گئے۔ انہاں کتاں کوں نہ ہا پتہ کہ ادب تے سیاست دا گانڈھا او پوری دنیا دی مثال وی تاں انہاں دے سامنے دنیا دے ٻئے ملکاں دے وچ وی۔ اے کیویں ممکن تھی سڳیے کہ شاعر نے رفعت صاحب دی تساں ڳالھ کیتی اے شعر دے باروں چھاوݨی۔ کون مناوے ساوݨی یا اشو لال سئیں دا شعر ہے سندھو رات کالڑی سر تے بوٹاں والڑی انہاں کوں پتہ کائناں مرشد انہاں قوتاں کوں جیڑھاں ایں خطے دے وچ سیاسی عمل کوں روکݨ چاہندیاں ہن خاص طور تے مختلف قومیتیں کنے ہٹ کے فیڈرل سطح تے وی انہاں نے کوشش کیتی ہے کہ سیاسی گالھ نہ تھیوے، اساں سنڑدے ہاسے کہ جی سیاسی گفتگو منع ہے، ایندے باوجود اینو تے کیوں انہاں نے چیک نی رکھیا، اگر رکھیے تے کتنے حد تک رکھیے، سوچنڑ دی گالھ تاں ہے۔ ظنفر سائیں
کہیں وی خطے اچ شاعری اپنڑی زبان اچ پھٹدی ہے۔ صحیح۔

کہ خوشبو روکیاں رکدی ناہیں۔ واہ۔ گالھ اے ہے کہ ایہو تاں اعجاز ہے شاعری دا کہ اونکوں نہ کوئی حاکم ڈک سکدے کوئی بادشاہ جھل سکدے۔ اے دھر قدیم کوں منڈھ قدیم توں ایویں گالھ آندی پئی ہے دنیا دی تساں تاریخ ڈیکھو تے اتھاں وی شاعر اوں حالات اچ الوائے جندے اچ الواون دا یا بولن دا شمیم صاحب
تصور وی محال ہائی بہوں سارے مثالاں ہن، پورے جگ جہان اچ او گالھ کیتی ونج سگدی ہے۔ مثلا اپنڑے ویہویں صدی وچ اساں اگر گالھ کروں اساں چلی دے نرودا دی گالھ کر سگدے ہیں۔ یقینا۔
اساں سپین اچوں لورکا دی گالھ کر سگدے ہیں۔ اساں جیہڑا ہے ترکی اچوں ناظم حکمت دی گالھ کر سگدے ہیں۔ اساں فلسطین اچوں محمود درویش دی گالھ کر سگدے ہیں۔ اپنڑیں وسیب اچوں اساں سندھ اچوں نجم حسین سندھ اچوں شیخ ایاز سئیں دی پنجاب اچوں نجم حسین سید سئیں دی کلندر محمد دی اجمل خٹک دی صحیح اساں
بلوچی چوں وی بہوں سارے گل خان نصیر دی گال کر سکدے ہیں کہ لوگ بولن لوگ الوائیں اور اجوکی سرائیکی شاعری وچ وی سرائیکی نویں شاعری دے پھٹی ہوں ویلے ہے جیویں اشو سائیں نے آکھے کہ اساں اساں مارشلا دی جڑا ہے چھاں اچ یا ساری حیاتی اساں جوان مارشلا ایتھے ہیں سیانے مارشلا دے عہد ایتھے ہیں اور اتھاؤں گال پھٹی اور جیویں جیویں زبان دا اپنا اعجاز ہے کہ جیویں ایندے اتے دروہ یا جیویں برہا ودھی ہے اونویں گال اگوں ہی تھئی ہے تہارے میں سوال دا جواب ہلی اتنا دیساں بعد گال چ وت شریک تھیساں کہ کہیں شاعری کہیں ٹینک نال کہیں توپ نال کہیں بندوق نال گولی نال نہیں جھلی وائیں سکدی موضوع جویں شمیم صاحب نے گال کیتی ادب اور سیاست دا میں سمجھدا کہ ادب دا لکھ اپنا اسرار ہوئے ادب ایک بالکل اپنا ایک اسرار ہے اندے اپنی ایک جادو ہے لیکن جیڑھلے او کہیں وسوں نال جڑ دے کیونکہ او زبان کو استعمال کریں دے جی میں آکے اور زبان جی، جی۔ وسوں اچھو جاگ دی ہے تو ان دا سارا عمل سیاسی ونج پڑھ دے اور سارے سرائیکی وسوں تا ایک نمی بیداری دے عمل جو گزری ہے سارا تا معاملہ بھی بیاں قومیتاں کولوں اور بیاں قومیں کولوں تھوڑا جیا مختلف ہے ایکو اگر اسا اگو پھرلیسوں ساری تاں شاہ صاحب مظفر شاہ صاحب ساری تاں جھمر سارا میلہ ساری تاں باہمی آپس دی گال مہاڑ رل باہن اے وی سیاسی عمل بنڑیں پچھلے تریہہ چالیہہ سالیں توں ساری تاں بہوں ساریاں شئیں او سیاسی عمل نال گنڈھیجن کہ اساں سرائیکیاں نے ایں سارے جیڑھا اٹھارہ سو اٹھارہ کولوں سکھیں دے اونکول پچھوں وی جیویں شمیم صاحب دی اکثر گالھ اگاں ٹردی ہے کہ اتھاں حملہ آوری ہے قتلام ہے آتش ہے اے پورا خطہ ہی کئی وڈے تروہ اور برہ دا شکار ہے لیکن اٹھارہ سو اٹھارہ ہووے سکھیں دا آون اوندے بعد اٹھارہ سو اٹھتالی انہنجا ہووے انگریزیں دا آون اور اوندے بعد سارے صوبہ ملتان دی اور اوندے بعد اگوں آ کے پاکستان بنن دے بعد
صوبہ ریاست بہاول پور دی گم شدگی
بالکل سارے واسطے تے ایک بہوں وڈا سیاسی عمل اساں دے اپنے روز دیہاڑے وچوں روز دیاں گالھیں وچوں اپنی سیاست گنڈھے تے سارا ادب او بھانویں مزاحمت دا ہووے جیڑھا ستر دے بعد سامنے آئے۔ بھٹی صاحب ایہو عہد ہے نا سائیں جیڑھا اے ساڈی سرائیکی شاعری دی جو اساں مزاحمتی عہد آدھیں او ستر دے لگ بھگ شروع تھیندے جلے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنڑے۔
ہک خاص قومیتی اور قومی شعور دا جگارت مزاحمتی ادب ہووے سارا اسی دی دہائی شروع تھیوݨ والا ہک ادب جیں اپݨے تل کوں اپݨے وسیب کوں اپݨی تاریخ کوں ثقافت کوں ول پھرولے او ادب ہووے محبت دا ادب جیڑھا ہووے۔ ادب او سارا دا سارا اڄوکا ادب اڄ دی کافی دی ٹور میں سمجھداں کہ اے سارا دا سارا سیاسی عمل کوں اڳوں ودھاوݨ دا ذریعہ یقیناً۔
واہ۔ بھٹی صاحب تساں گالھ سنڑی ہے شمیم صاحب دی وی رفعت صاحب دی وی۔ جی بالکل سائیں۔
اور تساں وی ماشاء اللہ کتاب لکھی ہے چھند پتری میں کیا خیال ہے رفعت صاحب جیڑھی بھٹی صاحب دی کتاب ہئی۔ میں سمجھداں سائیں بھٹی صاحب نے سرائیکی جیڑھا چھند ہے اونویں تاں ایں برصغیر دے تل وطنی ہنر جیڑھا ہے۔
ہاں تل وطنی ہنر۔ چھند یا پنگل پورے برصغیر دا ہک واہند ہے۔ اوندے وچوں سرائیکی شاعری دے حوالے نال جیڑھا انہاں نے کم کیتے۔ سہی۔ اچھا او ہے چھند دی یا او پنگل دی کتاب ہے میں تاں اینکوں وی سیاسی عمل سمجھداں۔ سہی اینوں تے گالھ رفعت صاحب کریندے ہیں بریک دا ٹائم تھی گئے اشارہ کریندے بیٹھن۔
سہی۔
بھٹی صاحب تہاڈے تہاڈے کولوں اے پوچھوں کہ تساں تہاڈے ذہن وچ کیا ہا کہ تساں جیڑھے ویلے کتاب لکھدے پئے ہاوے او کیا ہا۔
ناظرین ساڈی گفتگو دا سلسلہ جاری ہے چھوٹے جھیں بریک دا ٹائم تھی گئے تساں ساڈے نال رہندے۔ ویلکم بیک ناظرین اساں گال کریندے بیٹھے ہیں ادب تے سیاست دی کہ ادب سیاست کو کتنا تر دیندے اور سیاست ادب کنے کتنا تر پکڑیندی ہے بٹی صاحب اساں ہنے لیفا صاحب نے بھی گال کیتی ہے کہ جڑی تہاڈی چھند پتری ہے یا جڑی تسی ردھم دی گال کیتی ہے او بھی ایک سیاسی عمل ہے جڑے ویلے تساں اے کام کریندے پئے ہوے تہاڈے ذہن وچ بھی کوئی ایں طرح دی گال ہے کیا سوچ کے تساں اے سارا کام کیتا میں عرض کراں کہ خواجہ فری سرکار جھئیں ہستی
وی اگر آکھدی ہے کہ بھئی پٹ انگریزی تھانے
تاں ایندے وچ کوئی ایہو جیاں گالھ تاں ہئی ہوں ویلے جیڑھی انہاں نے اے اے دا مصرع یعنی اپنے دیوان وچ گھن آئے اج دا اگر شاعر ہے جیویں جہانگیر مخلص سے بہاول پوری چوں او آدھے کہ تیری جیت اساڈی جیت نہیں تیݙی ہار تے اساں رونے ہیں۔
اچھا او آپݨے ادب دے وچ سیاست کوں گھن آئے مجبورن کیونکہ او جیڑھے چڑھ مار قوماں ہن انہائے جݙاں وی زیادتی کیتی ہے ادب دے وچ او چیزاں لازمی طور تے سیاست دے حوالے نال آ ویندین ایویں چھند پتری جیویں غضنفر سئیں ڳالھ کردے ٻیٹھن چھند پتری دراصل ساݙے آپݨے ہی سرزمین دے وچوں پھٹدی ہوئی شاعری دی جیڑھی ہک روانی ہئی۔ ریت ہئی۔ ریت ہئی۔ ہوں ریت کوں کتھیں آون آلے بندیاں نے روکیے۔ او آپنڑا نظام گھن کے اتھاں کے آئن۔ انہیں سیاست کیتی ہے ساڈے نال۔ آپنڑا نصاب انہاں نے لاگو۔ آون آلے بندیاں توں نی مراد حملہ آور۔ حملہ آور جیڑھے ہن۔
جتنے ہن۔ جتنے وی آئن او آپنڑا نظام چاہ کے آئن۔ ساڈے نظام کوں انہیں ہک دم ٹھپ کروا ڈتے۔ اڄ دا اساݙا جیڑھا میں سمجھداں کہ شاعر ہے یا نقاد ہے او ول ہݨیں دی تقلید اچ کھڑے تھیا اڄ دے ہک جینون شاعر کوں وی کتھیں بے وزن آکھݨ دے اتے مجبور تھیا کھڑے اے کیا ہے؟ ہمراہ آور آئے
انہیں نہ جتھاں اپݨی زبان مسلط کیتی ہے اتھاں اپݨی لغت اور اپݨی شعری جمالیات وی انہیں مسرت کیتی۔ ݙیکھو جی جݙاں وی کوئی زیادتی تھئی ہے ہوں زیادتی دے بدلے دے وچ جیڑھے دے نال زیادتی تھی تھئی ویندی ہے او لوک اٹھدے تاں ہن نا سی میݙی چھند پتری میں سمجھداں اے وی ہوندا ہک ہک عمل ہے رد عمل ہے
میں آپݨی توں مراد ہی میں سب دا
ٹھیک ہے۔

ادب لکھݨ پڑھݨ کنے علاوہ میں تاں اے ݙٹھے بطور ہک سرائیکی بندے دے ہک سرائیکی شاگرد دے کہ اتھوں دے شاعر نے اڳوہاں کم کیتے شاعر دا کم تاں ہے کہ اوں کتاب لکھی ہے یا کوئی نظم لکھی ہے اوں چھپوا ݙتی ہے یا اوں پندھ کیتے لیکن اتھوں دا شاعر ولا لوکیں کوں جوڑݨ کیتے میلے وچ وی ویندے مشاعرے وچ وی ویندے شاعر کوں اے کم کیوں کرنا پیندا جیڑی اگوں دی لکھن توں اگوں دی ذمہ داری جیڑا اتھوں دا شاعر ہے او وی انجام ویسے تے شاہ صاحب میلے تے ویندے ہونن شاہ صاحب تے ویندے میلے دی گال کرسوں جھومر دی گال وی کرنی شاہ صاحب نے تے ہک گال کیتی ہئی اے دراوڑ دے میلے اچ اساں کٹھے تھے سردیاں دے ڈینہہ ہن ٹھڈ دے ڈینہہ ہن تے شاہ صاحب کول میں پچھا میں کہ شاہ صاحب تساں جو میلے دے وچ اے لوکار ولھیٹ کے تے نال مشاعرہ ہئی اور شاہ صاحب مشاعرے دے نال ہی ہک بینچ اتے چاہ بنوا تے پیندے بیٹھے

جیڑھا ہک برھا دا یا دروہ دا سامنڑاں ہے۔ مظنف عباس گالھ اے ہے کہ ایں بیٹھک دے انہاں سنگتیاں دے ساتھ اچوں میں ہک گالھ کرنا چاہناں کہ جیڑھا ذمہ داری ایں عہد دے شاعر دے مونڈھیاں تے آئی ہے میں سمجھداں کہ او تاریخ اچ ہک بہوں
ہک اہم ہے کہ اساں اوں ویلے اکھ بھالی ہے۔ اساں اوں ویلے لکھݨ شروع کیتے۔ صحیح۔ بھٹی صاحب! جی سائیں۔
جیڑھیلے ساݙے کنے نے ایہ سݨے کہ ساݙی زبان جیڑھی ہک ہزاریں سالیں توں ٹری آندی ہئی اور اوندی اپݨی ہک شکل ہے، اوندے وچ اپݨا ادب ہے، اوندی اوندے وچ کروڑاں لوک ٻولݨ آلے ہن، اونکوں ساݙے ٻہوں سارے ہمسایہ دا آکھنڑ موجب اوکوں زبان مننڑ واسطے تیار نہ ہن کہ اے کہیں زبان دا کوئی لہجہ ہے یا کوئی زبان ہے یا نہ ہک ایڈی وڈی وسوں اور اندی ایڈی وڈی زبان ایڈی وڈی تاریخ کو ساری اکھی دے سامنے ساری موجودگی دے وچ اندے نال ایک ایک دروہ دی ایک شکل ہے بالکل صحیح
ساݙی تاں جیلے اساں اپݨی سرکی شاعری شروع کیتی ہے بھاویں اساں اوندے وچ کوئی محبت دی وی ڳالھ کیتی ہے سارے پچھوں تاں ہک ڳالھ اپݨی ایں وسوں کوں اپݨی ایں شاعری دے نال اپݨی ماں ٻولی کوں اونکوں اڳاں گھن کے ٹرݨ دی جیویں تساں اڳاں گھن کے ٹرݨ دی ڳالھ کیتی اساں تاں سچی ڳالھ ہے کہ ایں ساری دروہ دا ایں ساری برہہ دا اور جیویں شمیم صاحب اے گالھ تھئی اساں اوندا بہوں
محبت نال اور بہوں ہی تحمل نال جواب ڈتے
اساں اونکوں اوں گالھ کوں اساں صرف اے گالھ سوچی کہ اساں ایں ایں زبان دے اپنی ماں بولی وچ او شعر تخلیق کر سڳوں سارے ٻہوں سارے دوستاں دی ڳالھ پیا کرݨا کہ جیڑھا خود اے کل اے ݙس سڳے کہ اے سرائیکی اے سرائیکی شاعری ہے اے سرائیکی خطے دی محبت ہے اساں کہیں مندے دا جواب مندے نال کہیں کاوڑ دا جواب کاوڑ نال نہیں ݙتا

ہک فلیور کوں محسوس کرندا پے کہ سریکی فلیور ہے صحیح اور غزنفر کیا تیرا خیال ہے کہ یہ پورا کوئی سیاسی عمل نہ ہے صحیح یہ سیاسی عمل بالکل ہاں، بالکل سیاسی عمل ہے سیاسی عمل ہے دنیا نے اپنے طور تے اپنے آرٹ دے نال اپنے ادب دے نال اپنی سیاست کیتی ہے پورا بھارت مہا بھارت اور رامائن دے وچ ول ویندے۔
انہاں دی پوری روز ݙیہاڑے دی حیاتی، انہاں دا جیوݨ مرݨ، انہاں دی ساری سیاست دے پچھوں رامائن کھڑی اے مہا بھارت کھڑی اے۔
ایران دی پوری تݙ دے پچھوں ایں عہد دے وچ ایران جیویں تکڑا تھی کے الوائے شاہنامہ کھڑے۔ فردوسی فردوسی کھڑے فردوسی کھڑے صحیح اون دے پچھو حافظ دی محبت دی شاعری کھڑی ہے جڑی ایرانی کو تکڑا کریندی ہے یونان دی اج وی سارے پرائیڈ دے پچھو عظمت دے پچھو ہومر کھڑے یقینا صحیح
روم دے پچھو ورجل کھڑے قومے دے پچھو تاں انہاں دا شاعر اتنا تکڑا تھی کے کھڑے کہ نہ صرف اوں وسوں دے وچ اوں زبان اور اوں ملک وچ بلکہ پورے جہان وچ وی انہاں قومیں دی سنڄاݨ اور میں سنڄاݨ کوں لفظ سیاست وی آدھا پیاں بالکل سنڄاݨ
ہی سیاست ہے سیاست ہی سنڄاݨ ہے۔ قوم دی سنڄاݨ دا باعث انہاں دا پچھوں آرٹ کھڑے۔ صحیح۔
صحیح جی۔
شمیم صاحب خلیفہ صاحب دی گال سنی ہے۔
جی جی۔ کہ
سارا آرٹ ساری سنڄاݨ ہے۔ ݙو ہزار نو دی گال کیتی ہے کہ ݙو ہزار نو دے وچ جیڑھا جیڑھی وسوں وچ جیڑھی ریاست وچ جیڑھے ملک وچ اساں بیٹھے ہیں۔ جیڑھے حالات کنے ساڈا اج دا ساڈی اج دی وسوں گزردی پئی ہے پورا ملک پاکستان آکھوں چا او کیا وجہ ہے کہ جیڑھی ساڈی اصل ایں خطے دی ایں وسوں دی اصل سنجان ہئی اصل عکس ہا ساکوں پوری دنیا وچ دہشت گرد بنا کے پیش کیتا ویندا پئے دنیا سیاست دی تر تے انڈیا وی ساکوں اگر کتھائیں بدنام آکھ کریندے سیاست دی تر تے آکھ کریندے سارے کولو جو سارا ادب کھڑے سارا اصل مکھ کھڑے ساری شاعری کھڑی ہے ساری سندھی ہووے ساری سرائیکی ہووے ساری پنجابی ہووے یقینا
او سمجھ نہیں آندی
سارے اج دے سیاست دان میں سمجھدا کہ اے غزنفر صاحب دا سوال بڑا اہم ہے یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایکو اساں اگر دیکھن دی کوشش کروں میں سمجھدا سارے سامنے دو وڈے عہد کھڑے

صحیح ہے۔ اور شاید ساڈے خطے اچ وی پہلے اتنا وڈا واقعہ نی تھیا۔ او ہے قیام پاکستان دے دوران سندھ آبادی دے سارے شہر جیڑھے کہ تقریبا مقامی آبادی دے شہر ہن سارے انہاں دا آبادی دا انخلا جیڑھا ہے۔ صحیح۔
اوندے نتیجے اچ ہک بہوں وڈا ثقافتی اور لسانی بحران پیدا تھیا۔ صحیح۔ اور او شہر آباد تھین ول انہاں آبادیاں نال

صحیح ہے۔
ریاستی نصاب
دے باوجود۔ صحیح ہے۔
اچھا اتھاں ہی اساں ڈیدھے ہیں کہ جتنا وڈا جبر ہو سی جتنا وڈا احساس غلامی ہو سی اتنا اتنی وڈی مزاحمت بھی تھی سی اتنی وڈی شدید سیاسی تبدیلی دی خواہش بھی جڑی ہے آرٹ دے وچ آسی یہ اساں ڈیدھے پہ ہیں آج دے دور اور میں سمجھدا جتنی شدت نال ایے لے سرائیکی شاعر اپݨے خطے نال محبت کریندے ہن، اپݨی تاریخ اور ثقافت نال محبت کریندے ہن، جتنا وݙا سیاسی مکالمہ کریندا ہویا نظر آندا پئے، اساکوں تاریخ اچ پچھوں کتھائیں نظر نئیں آندا پیا۔ شاہ حسین سرکار صحیح فرمائے کہ نئیں وی ݙونگھی تلہ پراݨا، شینہݨے پتݨ ملے۔
میں بھی جاݨاں جھوک رہنجݨ دی۔ نال میݙے کوئی چلے۔
اچھا اوں ویلے
دا شاہ عربی سمجھدا ہئی ایں مکالمے کوں۔ اور دیہات وی سمجھدا ہئیں۔ واہ۔ اج جڈن رفعت عباس دی شاعری، اشو لال دی شاعری او نہ نصاب دا حصہ ہے نہ شہر دی مارکیٹ دی زبان ہے او۔ ایندے نتیجے اچ جیرھا ہک ثقافتی بحران پیدا تھئے اوندے نتیجے اچ پاکستان توں بہر کتھائیں نمائندگی ساڈے شاعراں نے زیادہ کیتی ہے کیونکہ ادارے اتھائیں کھڑے ہن۔ انہاں اداریاں دی جیرھی میں اوکوں آکھساں کہ ہک فیک ریپریزنٹیشن تھئی ہے۔

کتھائیں اگر کوئی جمہوری آزادی، جمہور دی آزادی دی اور سیاسی آزادی دی گالھ اگر تھیندی پئی اے، اوندی نمائندگی تھیندی پئی اے یا اوں مکالمے کوں اگر کوئی سمجھدا پئے تاں تہاڈا او آڈینس زیادہ بہتر سمجھدا پئے جتھاں شاہ صاحب میلے ڈیکھن ونن، جتھاں اساں سارے جمر مارن وینے ہیں، جتھاں سارے اساں رات گزرینے ہیں اور اساں سفر کر کے وینے ہیں اور اساں ہک خاص چمک اور ہک خاص محبت جیڑھی اتھوں دے۔

یا شاہ صاحب۔ میں ہک سوال سائیں ہوراں کوں پچھݨا چاہنا۔ بالکل پچھو۔ شبیر عارف قریشی صاحب کوں۔ سائیں بسم اللہ۔ قریشی صاحب سوال اے ہے کہ پہلے تاں تھیندے ہن عرس۔ سائیں۔
ہݨ ایں سرائیکی خطے دے وچ میرے خیال دے وچ عاشق بزدار صاحب آرگنائزر ہن۔ اتھے ثقافتی میلہ تھیندے اور قلعہ دراوڑ دے وچ جہانگیر مخلص صاحب آرگنائزر ہوندن۔ ثقافتی ٻہوں وݙا کٹھ ہوندے۔

سائیں جی۔
رفعت عباس صاحب میں تاں اے جیڑھے ثقافتی میلے ہن اتھے مارن وینا جھمل۔ سائیں۔
تے ہک سرائیکی ووٹ ڈیون وینا تاکہ سرائیکی خطے دی نمائندگی اساں ڈس سگوں کہ اساں کتنی طاقت نال کھڑے ہیں کتنے شعور نال کھڑے ہیں کتنی بیداری نال کھڑے ہیں۔
اتھے نمائندگی دا صرف مقصد اے ڈسن ہوندے کہ اساں۔ پوری طاقت دے نال یعنی کہ پہلے وی نمائندہ ہاسے اور ہن وی نمائندہ ہن۔ یعنی کہ ساڈا ہتھیار جھمر ہے، ساڈا ہتھیار کلاشن کوف نہیں، ساڈا ہتھیار۔ واہ واہ واہ۔
غضنفر جیڑھی توں گالھ کیتی نا کہ ایں وقت
ساکوں پوری دنیا اچ ہک جیویں ڈٹھا ویندا پئے۔
میں سمجھداں بھارت ساڈا ہمسایہ ہے۔ ایران ساڈا ہمسایہ ہے جگ جڑے سارے ہمسائے ہیں کم از کم انہاں کو تاں ساکوں ساری ریت چوں اور سارے آرٹ چوں دیکھنا چاہیے دے یقینا کہ ہک ایڈی وڈی وسوں سرائیکی جڑی کروڑیں لوگیں تے ہے اور میں سمجھدا کہ بھارت وچ وی بہوں سارا سارے تھوں دا بندہ گے بالکل اور انہاں دے شہراں چ آباد ہے

اے خطہ کتھوں دہشت اور تشدد دے وچوں کتھوں نظر پیا آندے صحیح جڑے شہر وچ بیٹھے ہیں تینا گال کرنے بیٹھے ہیں اے تاں کوئی محبت دا اور تصوف دا ہزاریں سالیں تو ایک وڈی ریت دا شہر ہے اسا تاں ہمیشہ ایک محبت دی گال کیتی اور میں سمجھدا کہ اے جڑا

بلکہ میں سمجھداں کہ اے اتھاں ساڈے کول گوردواریاں دی تعمیر نو دا عمل شروع تھے تاں میں سمجھداں کہ انہاں تاریخی مندراں دا وارہ وی آوݨا چاہیدا ہے اور ساکوں ایں نیک کم دے وچ میں سمجھداں ساکوں ساریاں کوں حصہ گھنڑا چاہیدا ہے اور اے اپنی تاریخ کوں میں سمجھداں کہ اپنی تاریخ نال محبت اور احترام دا رشتہ ساکوں یقینا رکھݨ دی ضرورت سر ہے۔ ویسے ہکے اودا ایویں آہدن نا کہ چل دی خیر کل دی خیر۔ کل دی خیر آہا واہ واہ اساں اگر آپݨی چل دی خیر منگدے پئے آں تاں کل دی خیر ہوسی تاں چل بچسی۔ یقینا یقینا۔
اساکوں ویسے وی ایہو درس ہے صدیاں کنوں ایویں چلدی آندی ہیں زمین دے اتے کتنا لوگ آئن اور ایہ شہر متواتر ہک آباد شہر وینا پئے ملتان یقینا۔ ایہ محبت دی ہک علامت ہے نا سئیں اج وی اگر جیویں سئیں رفعت سئیں فرمائے کہ پرہالاد سیں اور بہاؤالدین زکریا علیہ رحمت دی تساں ڈیکھو کہ بھی ہک دیوار دا صرف فرق ہے اور او دور جڑا انہاں دے اپنی حیاتی وچ گزریے کیا اوں ویلے اے پرہالاد کوئی نہ ہوندا ہئی پہلے موجود ہئی سائیں پرہالاد دی چھاں تلے انہاں نے تبلیغ اسلام رہ گئی اکٹھے رہ گئے نا سبحان اللہ تے ایں طریقے نال اے جڑا محبت دا اظہار ہی زمین نے کیتے او پوری دنیا واسطے ایک مثال ہے اور میں ایں دے اضافہ کر دیواں

کہ واقعہ کربلا دے وچ جیویں تھئی پوری دنیا کوں پتہ ہے اج اساڈے پاکستان وچ گلی گلی دے وچ ایویں محسوس کیتا ویندے یعنی او تعزیے ہن او مقامات ہن او علامتاں ہن اے محسوس کروایا گئے کہ او اتھوں دی یعنی او ساری جو وی واقعہ گزرے او ساڈے وچ موجود ہے اساں جہان دے ڈکھ کوں آپنڑا ڈکھ سمجھے۔ یقینا۔ جیرھے محرم دے ڈیمہار آندن ہوندے وچ اساں آپنڑے پوری شاعری دے وچ مرثیے دے وچ۔ سارے اوہ واقعات اتنا گھن آندے ہن جیرھے اتھاں اتنا نئیں ہوندے جتنا اتھائیں اظہار کیتا ویندے۔ پر میں سمجھداں کہ ساڈا ادب جتنا پر امن سیاست آلے پاسے ساکوں ٹریندے اوندا تاریخ دے وچ صرف مرثیہ ہی ہک بہوں وڈا گواہ ہے اور ایہ ہک ایسی صنف ہے میں سمجھداں کہ جیندے اتے اساں پہلے وی کئی دفعہ الوائے اور ول وی کہیں ویلے ایندے اتے بیٹھ کے گالھ کریسوں۔
کہ شاہ صاحب ایں وقت اگر اساں جڑی زیادہ گفتگو اپنی کیتی ہے گال مہاڑ کیتی او شاعری دے حوالے نال کیتی ہے اگر اساں اپنی کہانی بھی لکھوں ایں وقت صحیح ہے اور میں سمجھداں کہ اپنی جڑی ساڈی نویں تنقید ہے اون دے جساں محمد اسماعیل احمدانی صاحب دا کم لکھوں محمد اسلم رسول پوری صاحب دا کم لکھوں اور اساں اون دے حفیظ خان صاحب دا کم لکھوں جاوید چانڈیو صاحب دا کم ڈیکھو انہاں نے جگائے ایں وسوں کوں جگائے اور ایں وسوں دے اتھوں دے آرٹ اور اتھوں دے کلچر دے حوالے نال انہاں نے جڑی جان وندی ڈتی ہے میں سمجھداں کہ انہیں

جتنی وڈی غلامی دا احساس جتھاں ہوسی میں سمجھداں اوہو جہیں ہی شاعری اتھاں تھیسی اوہو جہیں شعر ہی لکھیا تھیسی تے جناب دی گال دا میں سمجھداں اتنا جواب میں بس سارے کلو ٹائم بہوں مختصر ہوندے بہوں ساری گال تھی ہوندی لوڑ ہوندی ہے بہوں ساری گال تھی ہے شاعری دی لوڑے دی
پوری ادب دی ریت دی خاص طور تے تنقید دی جیڑھی تساں گال کیتی رفعت صاحب او ڈیو تھی گئی اساں کہیں بی بیٹھک دے سرائیکی تنقید دے اتے وی گال کریسوں کہ سرائیکی تنقید دا کیا کردار ہے ادب اور سیاست دے درمیان یقینا یقینا او کوئی ڈیکھسوں اور بے موضوعات ہیں کہیں ڈوہڑے تے وی گالھ کریسوں احمد خان طارق سئیں پھر گن کے شاکر فیض آبادی صاحب جتنا وی سارے ایں مہاندرے ہیں مہاندرے ہیں سارے تے ناظرین یہ ساری اج دی بیٹھک اساں سرائیکی ادب تے سرائیکی آرٹ تے گالھ مہاڑ کیتی ہے اور اے گالھ مہاڑ اتھیں رکی نہیں اے جاری ہے اور اساں ورا کہیں بیٹھک دے وچ ایں سلسلے کو شروع کریسوں اپنے میزبان غزنفر عباس کو اجازت دیو رب سونے دے حوالے